Hihi a tho ṭhanmi Khrih ruangah a si. Kan zummi Khrih ruangah a si. Nan nu le nan pa nih Khrih ram caah ngaingai lo cun CCOC rianṭuannak ka timi kha nan nu le nan pa taktak nih tam tuk pen rak pek cu. Cu lio bang ahcun thawngṭha chim a rak nung khawh ning kanmah cio caah Khrihfabu ah rian kan ṭuan. Kan miphun hawi hna harnak an tuar. Thlarau a tlaumi an si. Thlarau a tlaumi kan miphun hawi hna tlaih dingah nang le kei cu fial kan si kan ti. Si cio si ah a kalmi vialte hna zong kha civuipi a zong tlun tikah kum khat a voi khat lengmang kha donnak van tuah a si. Falam i civui kan tuah bang hna cu min a cerh in kan cer lo. Zeicah? A thi ciami hna an hawi an kom vialte kong a theih. Thlanglei Lairam ah zeitluk in dah miphun nih ṭhancho a herh i zeitluk in dah thlarau tlaumi hna an tam i zeitluk in dah kan miphun mawi hna nun nih a niam ti kha thlanglei Laitlang cu vai chia rih u si law thlanglei Laitlang ah kha bantuk in khuachia rianṭuannak lak a ummi lakah rianṭuan herhnak le an hawi in kom thawng chimnak ah A thimi hna zong tik le Sanito Thangzang khua pabang hna nih cun thisen chuak in thawng ṭha an chimnak kong te hna hla phuah tikah le cucun anmah CCOC rianṭuanmi hna nih kha bantukin ngaihchia taktak in an ruk sai baibu in Civuipi ah an uniform he mitthli ek hna an sak ahcun a celh in kan rak cang. Cucu nan nu le nan pa nih kan rak kalpi mi si. Nan nu le nan pa nih chawva kan pek. Cu ti bantuk cun kan miphun le kan ram lakah thawngtha kan rak chim ruangah kei cu ka ti ko lai. Kum thong hnih a phanh tikah Laimi a car in car ko dingmi cu Pathian nih a siang lo i a har bikmi lam cu ai thim i Kalvari lam cu ai thim i hling i phahmi hlimtu kha hlinglak lam tu kha ai thim i pangpang lam i thim lo in kan Bawipa Jesuh Khrih nih kan khamhnak lam cu a ser i nihin ni ah cun pangpar phahmi lam ah nihin ah kan fale vialte nan kal khawhnak a si. Hi bantukin lawmhnak kan nei lio caan ah harnak tuar i thihnak fa bik tuar in a tho ṭhanmi Khrih kha kan phil ahcun kan miphun Pathian kan miphun nih Pathian ngaih kan chiatter lai. Kan mino hna nih Pathian ngaih nan chiatter lai. Thazaang kan nei lio Bawipa thangṭhat ding Isaiah na chim bantukin a sunparnak le nganter dingah kannih cu sermi kan si. Caan tampi cu kan zumhnak hi Satan nih a doh. Ka doh ṭhan lai zan khat ka chimmi kha. Zeicah? Zumtu kan si Jesuh Khrih kan zumhnak hi Satan nih hin a do peng i cu a donak cu a ngaingai lo ahcun Satan nih kan si a cantermi hi kan zumhnak tu ai sialmi si lai. Sinain a domi pawl a cantermi cu thil dang a si lengmang. Pathian kan zumhnak cu Pathian he kan i pehtlaihnak si le zumhnak kan timi cu Pathian kha totally in reliance Pathian cung i kan van i hngat i Pathian bochan in kan van nun si le na thihnak hi Bawipa ka thihnak a si Thomas nih ka Bawipa le ka khamtu a van ti bantukin kannih cio nih Bawipa nang ca ka khamtu na si ka caah nunnak a pemi Bawipa na si ti kha kan van pawm i Pathian kan van bochannak cu Satan nih cun a huat cemmi cu kan zumhnak cu Satan nih a doh i a nuam bikmi zong in a doh nitlaklei ram kan phan khawh cun harnak in a kan doh lem lai lo dah tiah ka ruah sifa kan cu kan um lem lai lo dah tiah ka ruah zeicahtiah bik in Norway ram hna cozah nih an i bawmh ning hna le Nan hlawhṭhat ning le nan sining ka tuak tikah hin Satan hman ding ahcun ka si rua. Hi vialte ka hmuh tikah, mawṭaw ka mawngh tikah, innlo ka um tikah, hi dirhmun ka um tikah, holiday caan zongah cu bantuk cun hlawhter pi ka hmu ti. Norway ram i lawmhnak hi Sehtan hriamnam ṭhabik nan cah a si lai. Zumhnak nan zumhnak a dohnak cu rumnak thluachuahvan duhnak tu a si lai ka zumh. Lairam ah cun sifahnak kha kan zumhnak a ṭemṭawntu le kan zumhnak a dotu a si. Harnak kan tuar peng. Nu le pa hna nih harnak an tuar. Kan fale hna nih harnak an tuar. A caan ah zawt le fah a si. Ti le rawl hman tlamtling kan ei kho lo cu mu. Hi ka hmun ah cun chiti na tam tuk deuh vak hi vai chiti na ei lo in se um si ti tiang na um kha. Lairam ah chiti cu kan ei khawh ṭung lo. Ho dei tho. Lairam i mirum kan timi hna thlantlak Hakha rawng i mirum kan timi hna nih chiti cu ukang khatpi in hnim dut in an tuah bal ṭung lo. Mirum kan timi hna hna nih mi tampi cu citi hmanh lungdu in kan ei kho lo. Lai khuate ati hang hmanh kan ding kho lo an ṭhut le hang din hmanh a har si. Cuka hmun cun kan chuak i Malaysia nan phan i Malaysia nan um lio kha kei zong ka kal ve voi hnih ka tlawn cang ca ka thei i Malaysia nunning zong ol lo khah palik ralkap nih rela pawl a kan tlaih sual lai ti thinphang lengmang nan um le a cheu cu thonginn chungah khua nan sa i hika i a hong phasa a hong pha hmasa bik bang kha cu thonginn in a hong lanmi si ti kha si le kha ruat hmanh u law. thonginn hna in van chuah i hawi sin nan pha bal lo i hika hliam phan nanmah dirhmun cio kha zeitluk in dah Pathian na kan dawt cu bantuk harnak chungin a kan luattertu sifak santlai lo vialte harnak chungin a kan luattertu le thawhṭhannak teinak nun he a kan petu cu Khrih Bawipa si nihin ah tu zing ah tho ṭhanmi kan Bawipa Jesuh Khrih kha si cucahcun dawtmi u le nau fanau le hna Jesuh Khrih kan zumhnak a dotu ding ahcun Satan nih hi pin lei ahcun mino hna nan i nuamh khawhnak kha Satan hriamnam a si zungzal cang lai. Upa vialte nan ca zongah Pathian thluachuah nan donmi kha Satan hriamnam si lai. Zawt le fa kong ahcun Norway cozah nih health insurance kha ṭha tuk in nei kaw kan nih a meh le kan hna cu kan nei lo zawt le fa kong ah siklip zong ol tuk in nan la cucucun cozah nih nan herhmi vialte nan pheipiak fawn hna i sifahnak harnak cu nan caah nan caah nan zumhnak dotu cu si ti lai lo i atu bantukin nuamhnak le rumnak le siṭhatnak vialte cu Satan hriamnamtu a si lai. Cuticun hmailei i kan kalnak dingah hin hi dirhmun kan um lio zongah zeicahdah kan Pathian nih hin kan khamhnak ca dingah hin hi dirhmun kan umnak ca dingah hin a har bikmi lam theng kan Bawipa Jesuh Khrih nih aa ai thim hnga. Cu vailamtah lam cu lam har a si. Cu vailamtah lam cu mi tampi hna nih kal duhmi lam a si lo. Sinain kan Bawipa Jesuh Khrih cu a duh zong duh lo zongah an hruaiṭhi i an kalpi i misual tha in Pathian Fapa sinain an thahnak lam a si. Cucaah cun zei bantuk dirhmun kan dir zongah a tho ṭhanmi Khrih ruangah teinak a kan petu Khrih cu Philhlo tein mirum ram ah kan um i kan chungkhar nuamhnak thluachuah vanluhnak tampi kan um lio zongah kan cai harnak a tuarmi Khrih cu philh hlah usih. Tuzing ah tho ṭhan i i chokṭi usih, bia ruah si usih. Emmaus i a ummi hna nih cun kan sinah um ve ko, zan khua kan dei ṭi lai tiin an rak sawm. Kan Bawipa Jesuh Khrih hi